Dawn l-aħħar jumejn assistejna għal diskors tal-Prim Ministru qablu kien hemm id-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni f'dak illi kellu jkun ir-reazzjoni tagħhom għall-Budget. Diskors illi sfortunatament seħħew f'ċirkostanza partikolari, f'ċirkostanza traġika għal pajjiżna, ċirkostanza illi bidlet il-kuntest ukoll tad-diskors tagħhom. ċirkostanza illi hija f'mument importanti għal dan il-pajjiż, f'mument fejn ukoll għandna lenti internazzjonali fuq pajjiżna. Fiż-żewġ diskorsi spikkat fuq kollox id-distinzjoni bejn iż-żewġ mexxejja, il-mod kif irreaġixxew għaċ-ċirkostanza partikolari li kellna f'pajjiżna u li għandna f'pajjiżna bħalissa. Diskors ta' Adrian Delia, diskors bbażat fuq opportuniżmu politiku fejn ipprova jaħtaf l-okkażjoni, jirkeb fuq l-okkażjoni biex jagħmel gwadann politiku u pprova juża l-okkażjoni biex iġib l-għaqda fil-partit tiegħu għax jaf li hemm il-firda akkost li jġib il-firda fil-pajjiż. Diskors tal-Prim Ministru kien wieħed li tista' tikkaratterizzah fi frażi waħda, il-pajjiż qabel il-politika. Rajna d-diskors t'Adrian Delia li tista' ssejjaħlu diskors bla ġenwinità. Diskors fejn rikeb fuq traċedja. Għaliex f'ħajja d-Daphne Caruana Galizia, Adrian Delia, fil-ħajja qasira politika li kellu sa issa, għamel minn kollox biex ikisser dak li tirrappreżenta Daphne Caruana Galizia. Għamlilha libell wara l-ieħor, ħames libelli, fejn prova isikket il-vuċi tagħha. Għaliex kienet kritika tiegħu? Għaliex ma kienx lest li jaċċetta l-kritika fil-konfront tiegħu. Mhux biss għamel il-libelli, imma anke rrikorra għal affarijiet oħrajn. Ippermetta, fost oħrajn, li l-partitarji tiegħu jagħmlu theddid, kif kienet irrapportat l-istess Daphne Caruana Galizia, diskors ta' theddid fil-konfront tagħha. Irċeviet theddid mingħandhom. U llum Qiegħed ipinġi li huwa d-difensur ta' dak illi kienet tirrappreżenta. Għalhekk insejjaħ id-diskors tiegħu bħala diskors illi kien politikament falz. Adrian Delia kien huwa stess li instiga ċertu diskors ta' mibegħda fil-konfront tagħha. Sejħilha biċċa blogger fost oħrajn. Diskors illi niddejjaq ngħidu jien illum mhux għax Daphne Caruana Galizia hija nieqsa, imma li ddejjaqt nisimgħu wkoll dakinhar illi jingħad. Illum Adrian Delia, din il-ġimgħa smajnieh bħala difensur ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena nistenna aħjar mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Qrajna diskors illi fil-maġġoranza tiegħu kien miktub minn id oħra. Din l-id ma nafux min hi però nistgħu nassumu min hi mill-istil illi. u vvota dwaru b'mod kategoriku. Diskors diviżiv ta' Adrian Delia għaliex kien diskors fejn attakka l-istituzzjonijiet f'mument fejn l-istituzzjonijiet jeħtieġu l-appoġġ tagħna u mhux li jkollok kap ta' oppożizzjoni, kariga istituzzjonali li qiegħda tattakka l-istituzzjonijiet li jridu jagħmlu xogħolhom biex jiġi skopert min kien il-perpetratur ta' dan ir-reat. Jiena nħoss li din kienet attitudni perikoluża li inti tpoġġi l-interess partiġġjan qabel l-interess nazzjonali b'mod li tattakka l-istituzzjonijiet, partikolarment il-Korp tal-Pulizija li huwa involut fl-investigazzjoni b'mod illi ddgħajjef lil min irid jgħin fir-riċerka tal-verità. Kien diskors ta' Adrian Delia ironiku fil-kontenut tiegħu. Ironiku għaliex fost oħrajn semma illi għandna pajjiż illum il-ġurnata li huwa assoċjat mal-white slave trafficking, jiġifieri mat-traffikar ta' nisa għal skopijiet ta' prostituzzjoni. Ironiku għaliex kienet Daphne Caruana Galizia nnifisha illi kienet irrapportat fil-blog tagħha illi Adrian Delia fil-passat kien involut f'ċirku ta' ħasil ta' flus ġejjin mill-prostituzzjoni fejn kien hemm rikavat ta' madwar miljun sterlina li kien għadda mill-kont personali tiegħu li għandu f'ġurisdizzjoni offshore. Tikkuntrasta dan bilfors mad-diskors tal-Prim Ministru illi kien diskors illi tista' tikkaratterizzah bħala diskors ta' Prim Ministru muġugħ u dispjaċut. Dispjaċut bit-traċedja li ġrat, dispjaċut ukoll bil-ħsara li bilfors saret lil pajjiżna b'dan l-episodju sfortunat. Diskors li appella għall-għaqda nazzjonali. Diskors li fuq kollox ħareġ l-umanità u l-kompassjoni fil-Prim Ministru. Valuri li għandhom jikkaratterizzaw lil kull wieħed u waħda minna u li huma sinonimi mas-soċjetà Maltija. Fuq kollox diskors fejn il-Prim Ministru tkellem b'mod fattwali u b'mod ġenwin. Fejn il-prijorità tiegħu ma kinitx li jieħu l-gwadann politiku imma li jissolva r-reat u ssir ġustizzja mal-familjari tal-vittma u mas-soċjetà. Kien fuq kollox diskors fejn intweriet fiduċja sħiħa mill-Prim Ministru fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fejn m'amminhomx imma thom is-saħħa u l-appoġġ kollu meħtieġ biex jiġi solvut dan ir-reat u dan l-att barbaru. Diskors fejn wera l-imħabba li għandu lejn pajjiżna, ir-rispett lejn l-istituzzjonijiet u lejn id-demokrazija f'pajjiżna. Kien fuq kollox diskors li fiċ-ċirkostanzi diffiċli ħafna illi għaddejjin minnhom bħalissa, xorta waħda jispira kuraġġ u tama għal ġejjieni aħjar, bażata fuq il-prinċipji ta' ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda. F'diskors, fid-diskors tal-Prim Ministru però laqtitni stedina partikolari li saret, li torbot mal-fatti kif seħħew immedjatament l-għada li fih seħħ dan ir-reat barbaru. L-ewwel reazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni kienet li jmur jirtira ħames libelli li kien għamel kontra Daphne Caruana Galizia fejn kien ipprova jsikkitha f'dak li kienet qed tikxef u tgħid fil-konfront tiegħu. Jiena nsaqsi għaliex Adrian Delia mar u irtira dawn il-ħames libelli. Żgur m'għamilhiex b'rispett lejn il-vittma, għax rispett lejn il-vittma ma kellux. U jekk ried jibgħat messaġġ lejn il-familjari tal-vittma, seta' għamlu b'mod faċli. B'mod differenti milli għamel, mhux billi jirtira l-libelli. Seta' ħalla dawk il-libelli pendenti għaliex is-soċjetà għandha interess li toħroġ il-verità dwar l-allegazzjonijiet serjissimi li għamlet Daphne Caruana Galizia, jekk jrid jibgħat messaġġ lil uliedha, lill-eredi tal-vittma, seta' dejjem għamel dikjarazzjoni li ma ried ebda danni mingħandhom. Però mhux li ma jkunx hemm dikjarazzjoni tal-Qorti dwar dak li qalet Daphne Caruana Galizia jekk kienx vera jew jekk ma kienx vera. B'li għamel Adrian Delia fl-irtirar tal-ħames livelli, ġibed it-tapit minn taħt saqajn il-Qorti, ġibed ukoll it-tapit, minn taħt saqajn l-eredi tal-vittma ġibed ukoll it-tapit minn taħt saqajn is-soċjetà Maltija li issa tneħħitilha l-opportunità li tkun taf il-verità dwar dawn ir-reati serjissimi illi ġie allegat illi ġew kommessi konnessi ma' prostituzzjoni ma' ħasil ta' flus illi jġorr miegħu pieni ta' priġunerija illi huma sostanzjali. U għalhekk l-istedina tal-Prim Ministru f'dan il-kuntest huwa Il-kuntrast ukoll bejn iż-żewġ kapijiet. L-istedina kienet illi Adrian Delia llum il-ġurnata għandu allegazzjonijiet li huma serjissimi fil-konfront tiegħu, allegazzjonijiet li ma jridx illi l-Qorti tinvestigahom u għamilhom u waqqaf din l-investigazzjoni tal-Qorti billi rtira u ċeda l-libelli. Però llum l-istedina hija waħda ċara. Qed nitkellmu hawnhekk dwar reati li jġorru piena ta' priġunerija jekk huwa minnu illi ġew imwettqin ta' aktar minn tliet snin, illi l-fatti dwarhom għadhom jeżistu u allura hemm l-elementi kollha li l-liġi tgħid li għandhom jeżistu biex tiġi imwaqqfa u jew tinżamm inkjesta maġisterjali. U l-istedina tal-Prim Ministru kienet f'ċirkostanzi fejn saru allegazzjonijiet minn Daphne Caruana Galizia fil-konfront tiegħi. qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Jien mort minn jeddi quddiem il-Maġistrat Inkwirenti, mhux Maġistrat tal-Għażla tal-Prim Ministru, quddiem il-Maġistrat Inkwirenti u tlabtu li jżomm inkjesta fil-konfront ta' dawk l-allegazzjonijiet. Bil-konsegwenzi, huma ċari x'qal x'kienu kellhom ikunu l-Prim Ministru, illi jekk jirriżulta li dawk l-allegazzjonijiet kien minnhom, hu jwarrab. Din l-istedina issa saret lil Adrian Delia. Adrian Delia mill-ewwel irreaġixxa, u rreaġixxa billi qal li mhuwiex lest mhuwiex lest illi jmur għand il-maġistrat inkwirenti biex il-maġistrat inkwirenti jindaga jindaga dwar dawn l-allegazzjonijiet serjissimi. Domanda li qed jagħmel kulħadd hija għala. Huwa fl-interess tiegħi l-ewwel wieħed huwa fl-interess tiegħi l-ewwel wieħed li tkun magħrufa l-verità u fl-interess tal-pajjiż illi tkun magħrufa l-verità. Imma bl-istess mod, allura, issa l-Kap tal-Oppożizzjoni ma għandux triq oħra, la waqqal dawn il-libelli, li jmur hu wkoll quddiem il-Qrati u jitlob inkjesta fuq dak li ġie allegat fil-konfront tiegħu, u ma għandux triq oħra ħlief jgħid illi jekk jinstab li kienu minnhom hu jkollu jirreżenja.
L-isfida l-istadina tal-Prim Ministru hija hija ċara. Irridu naraw issa se tkun ir-reazzjoni min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dana ejja nkunu ċari, dan huwa mument eh, serju ħafna fl-istorja ta' pajjiżna, dan huwa mument fejn bħala poplu rridu naqdu kontra att kriminali. Dan huwa mument fejn dak li ġara nhar it-Tnejn huwa ovvjament reat kontra l-persuna ta' Daphne Caruana Galizia. Huwa reat kontra l-familja tagħha, imma huwa reat kontra l-Maltin u l-Għawdxin kollha. U li xi ħadd jipprova jpenġih li dan huwa kien xi reat kontra xi sezzjoni tal-pajjiż, ikun żball. Dan kien reat kontra dak li aħna we stand for, dan huwa kien reat kriminali kontra l-valuri tagħna bħala Maltin, kien reat kontra n-nazzjon kollu. U allura r-risposta trid tkun risposta ta' nazzjon magħqud. Rridu ningħaqdu bħala pajjiż nifqu kontra l-kriminalità. Dan huwa l-ewwel żball li qed jagħmel Adrian Delia. Adrian Delia fl-opinjoni tiegħi qed jagħmel żewġ żbalji. U għamel żewġ żbalji f'dawn il-ġranet meta tkellem fil-Parlament u barra l-Parlament. L-ewwel żball huwa da, huwa żball strateġiku fejn mhuwiex jara fis-sinifikat tal-mument. Dan il-mument mhux sinifikanti biss illum, imma Huwa sinifikanti bħala punt fl-istorja ta' pajjiżna. Ġenerazzjonijiet li ġejjin ħajħarsu lejn dak li qegħdin jagħmlu l-mexxejja llum u ħajġġudikawna fuq dak li ngħidu u dak li nagħmlu. Illum meta ġara att barbaru bħal dan kontra pajjiż ħieħ huwa żmien illi ninaqdu flimkien bħala nazzjon kontra l-kriminalità. Adrian Delia mhux qiegħed jagħrfu. Qiegħed jaħseb u qiegħed jirreaġixxi u qiegħed jaġixxi bħallikieku din hija xi ħaġa partiġjana u qiegħed jużah minflok biex jaqgħad in-nazzjon, minflok biex bħala pajjiż nkunu pajjiż wieħed stand qawwija kontra kriminalità li qed juża dal-mument biex jipprova jieħu xi gwadan politiku personali biex jisaxħaħ il-pożizzjoni tiegħu minn għalih fil-partit tiegħu stess. U qiegħed jarmi l-importanza ta' dal-mument fl-istorja ta' pajjiżna. Dan huwa mument fejn l-istituzzjonijiet għandhom isibu l-appoġġ kollu tan-nazzjon warajhom. Ejja nkunu ċari, f'pajjiżna reat b'daw il-konsegwenzi din hija xi ħaġa unika f'pajjiżna. Però f'pajjiżi oħra ġraw. Ġraw affarijiet simili u meta ġraw f'pajjiżi oħra il-popli ingħaqdu. F'pajjiżi oħra, iċ-ċittadini ngħaqdu flimkien kontra l-kriminalità. F'Malta hemm bżonn li jiġu l-istess. Il-Prim Ministru da għarfu d-diskors tiegħu l-bieraħ kien xieda ta' da, il-kap tal-Oppożizzjoni da ma għarfux. Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni kien diskors partiġjan, diskors diviżiv, diskors eżatti l-oppost li dak li qiegħed jitlob il-mument. U allura dak kien l-ewwel żball ta' Adrian Delia, żball strateġiku fejn mhuwiex qiegħed jagħraf is-serjetà, jagħraf l-importanza tal-mument fl-istorja ta' pajjiżna. It-tieni żball kien żball tattiku, żball ta' tfal. Żball fejn qiegħed jipprova jipponta subah lejn ħaddieħor meta hemm għaxart iswaba jippuntaw lejh. Adrian Delia fid-diskors tiegħu prova jpenġi l-istampa illi għax kien hemm allegazzjonijiet minn Daphne Caruana Galizja fil-konfront tal-Prim Ministru donnu li l-Prim Ministru kellu allura ikun responsabbli hu. Fil-fatt, Partit Nazzjonalista b'mod żbaljat qiegħed jiddiskrivi dan ir-reat bħala xi reat politiku. Dan huwa reat kontra n-nazzjon sħiħ, huwa reat li rridu nirrispondu għalih bħala nazzjon. Però jidrin delija qiegħed issa jinsa illi dawk l-allegazzjonijiet illi qed jgħid illi hemm fil-konfront ta' Joseph Muscat minn Karwana Galizja hemm fuq ukoll. U waqt illi Joseph Muscat u stess talab li l-allegazzjonijiet jiġu investigati minn maġistrat, mhux tal-għażla tiegħu, minn maġistrat indipendenti, u hekk qed jiġri, Adrian Delia dana ħarbu. L-għaxar swaba li hemm ippuntati lejh qiegħed jaħrabhom. U dan huwa żball li

My mind and my conscience should push me to do that.
Il-poplu kollu ma jaqbilx ma jidrin deli. Il-poplu kollu jaf li għal xur sħaħ Defni Karwana Galizja kienet qed toħroġ akkuża u allegazzjonijiet serja waħda wara l-oħra u issa u sta għalih illi dawk l-akkużi, dawk l-allegazzjonijiet joħroġhom quddiem il-maġistratura. Huwa Fuqha qiegħda l-istorja issa tħares lejh biex jieħu l-pass ta' raġel u dak li ġie allegat lilu, ġie allegat dwaru, jirrifjutah jew iħalli lil min jipprova jipprova fil-qorti. Aktar minn hekk però dan huwa mument illi Qiegħed jitlob l-għaqda nazzjonali. Huwa mument fejn qed naraw reat kontrina lkoll, huwa mument fejn irridu nirreaġixxu flimkien. Huwa punt fl-istorja tagħna fejn irridu nħarsu 'l quddiem, irridu naħdmu flimkien biex nkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna, biex nkomplu nagħtu l-appoġġ lill-istituzzjonijiet tagħna. Huwa punt, huwa mument fejn irridu Niżguraw li jkun hemm aktar u aktar libertà tal-espressjoni, huwa mument, huwa punt fejn irridu naraw aktar u mhux inqas drittijiet. U dan lura rridu naħdmu lkoll, irridu nkunu lkoll 'il fuq mill-politika partiġġjana. L-istorja qiegħda ssejħilna biex inkunu nerġgħu fuq in-naħa t-tajba tal-istorja. Aħna determinati li dan ħa nagħmluh, aħna determinati li m'aħniex se naħarbu. Sfortunatament, il-Kap tal-Oppożizzjoni jidher li dal-punt u dal-mument ma fehmux.